o. Avɔ sasa ɖa lia nenye be míeyi eŋu ƒo gea ko abe ŋeawo ene ko. Ɖe míesa avɔ ɖe ali? Ii, wogblɔ be adovɔ menɔ ʋlaya te o. Adovɔ menɔ ʋlaya te o. Adovɔ míesana? Ii, nenemae. Ta ele be míade dzesi nu yiwo ke nye míaƒe dekɔnu eye wo ke nye trɔsubɔ, trɔsubɔsubɔ tso xogbea míade dzesi wo. Elabe Biblia na míenya be ẽ, nenye be míege kem ɖe nuawo ŋua, míaƒe ʋe kɔ ŋu yiwo ke nye nyuitɔ, míakɔ, eye womenyɔ, míaɖe asi wo ŋu. Eɖeolia wonye tamesesẽ ƒe gbɔgbɔ, míaɖe asi wo ŋu. Míaɖe asi wo ŋu. Aha. Nenemae wòle ema. Le ɖɔɖɔɖo le nusianu. Le Biblia mea, Etsã Mose ƒe agbalẽ la gbɔgblɔ be, Ne nɔviwò ƒo tome ne wò hã nàƒo tome nɛ. Mm, ne gbe ŋku ne wò hã nàgbe ŋku nɛ. Gake ɖe nu ma ɖe via eye wokpɔe be ao menyo o. Ele be tsɔtsɔke nanɔ xexea me ta. Wobe, ne nɔviwò ƒo tome ne wò, tro vevelia nɛ wòaƒo eye nàgblɔ nɛ be baba nɛ. Esesẽ boŋ gakea. Zidama tsi zi. Wòele bɔbɔe ne gɔmesesea li. Ele bɔbɔe be nàwɔe. Aha. Ema ede kɔkɔwɔmea ke eo nu ma, ye emea ƒo wò hã eƒe lãme tu, elabe eƒo wò kple gɔmesese aɖe be ne nàke ŋu ne yeagbugbɔ ato ɖe edzi. Wòazu tukaɖa. Wòazu tukaɖa. Gake wòe ma be wò akpe loo, wòe wò dɔ baba ɖo loo, Yi ɖe evɔ. kpuiƒe. Aha. Ko etɔ. Mɔ menya o, ye na be míefu kpem. Ele be míanya vovototo yi ke le míaƒe dekɔ ŋu kple míaƒe subɔsubɔ dome. Ne míete wo ƒo ƒu koa, míeyi vo da ge. Míeyi vo da ge. Ale be eyi trɔ̃subɔlawo xɔe nenema. Woawo wogava ɖea ami ɖi, woɖea ami ɖi, woɖea ami ɖi. Ta ne ekpɔe ko agblɔ ge be, Oo, eya trɔ̃subɔla, trɔ̃subɔsubɔ ŋutɔŋutɔe nye ya. Ẽ. Nyitsɔ ame aɖe biam be ɖe, ke ne wotsi ƒom ɖi ɖe, e, e, subɔsubɔa, Meɖo ŋu na ame be, Ee, subɔsubɔe. Subɔsubɔe. Elabe enye gbedodoɖa ƒe mɔnu yi ke míedoa gbe ɖa toa ame yi kuwo dzi hena Mawu gã. Eye míeƒoa dzati ɖi na wo. Elabe xɔse ma le mía si be ame yi kua, woɖua nu, wonoa nu. Ta ne míeko dzatsia kɔ ɖi, míegakɔ aha kɔna ɖi, yi nye woƒe ŋu nono. Gaƒoƒo ma ma, subɔsubɔe. Meganye, edo le dekɔnu me, me, subɔsubɔe. Ɖeko le abe leyike Kristotɔwo hã, Kristotɔwo doa gbe ɖa, eyɔ Saint John, Yohanes, e, e, e, Matthew, e, Tito, kple tɔtɔwo, me mɔwo hã, luʋɔ kɔkɔewo nye ame, ŋutilã koe nɔ wo ŋu abe nye ke ene, ŋutilã koe le wo ŋu abe wò ke ene. Yewoku. Gake wode dzesi wo be luʋɔ kɔkɔe wo. Nenema kee ke ne enye be memawo nye luʋɔ kɔkɔe ke mía tɔgbuiawo menye luʋɔ kɔkɔe o. Ne wonye memawo nye nuteƒewɔlawo eya ta woyɔ wo be luʋɔ kɔkɔewoa, ke mía tɔgbu yiwo ke nye nuteƒewɔlawo hã, luʋɔ kɔkɔe wonye. Hã ta nenye be wo gbe dom ɖa ye woyɔ memawo le Kristo me, wodo gbe ɖa yɔ memawoa, subɔsubɔ ŋudɔ wɔm wole. Nenema kee ne mía ʋawo hã, míeyi gbedoɖaƒe, Alo tsi ƒoɖi ƒe, míeyɔ ame yi ku mawo, eƒo tsi ɖi nɔ subɔsubɔ ŋudɔ wɔm míele, menye dekɔnu wɔm míele o. Eye míade dzesi nu yawo, eye míade dzesi nu yawo, ne míazɔ ɖe ŋgɔ. Megblɔe le kpɔlixɔa me be, Ẽ, eŋeviwo bu. Fifia ame aɖewo wozu eŋetsigbewo. Ame aɖewoa, wole aƒe gake sukunya ɖewo de gbe ta wometɔ ɖe aƒe ne wonye míaƒe ŋekɔnuwo o. Kpuie koe nye be nenye be woyi afi aɖe amewo sɔ wòle be woana asi ameawo womanya le tututu yewoasi nana gɔmedzegatsoe o. womenyi ɖoko va nɔ tugutugutugutugutugutugu abe eh, nui kabreto ƒe agote ene hã yi ke menyo abe ʋevi ene kɔ ne ge ɖe amewo dome kɔ ele be nànya afi yina asi nana gɔmedzega atui ye ɖe ge fia be eme ya e, e, etsi ɖe aƒe alo wole aƒe nenema wòle ma Ye míexɔe se be, ẽ, nenye be nèyi asi na ƒea, ye nèdze egɔme tso wò mia dzi va yina ɖe ɖusi dza, èƒo tome na ameawo, ye míegblɔna be woƒo tome na ameawo, ta ele be nàdze egɔme tso wò ɖusi dzi ayi ɖe mia me. Yenye dedietɔ. Eye megblɔe le kpɔlixɔa me be, ẽ, ne míena asi hena ɖia, míegbɔgblɔm be gbe aɖe gbe va yi. Nu mae metsitsiwo wɔna kɔ ɖoa ŋku ble, blema dzi. Eya tae míegblɔe be ao, medze be ŋutsu nana asi nyɔnu anaɖi o. Elabe ne ŋutsu na asi nyɔnu enaɖia, egbɔgblɔm ne nyɔnua be gbe aɖe gbe va yi. Mm. Nu ka gbe aɖe gbee va yi? Nu kewo wɔ va yi? Hafi wò gbe aɖe gbe va yi dom nɛ. Ene nyɔnu ma srɔ̃ le afi ma o hese gɔme kɔ. Ke wò ŋutsu ma ele afɔku kple asi. Ee, nu mawoa, Mie wo melém ɖe asi. Nenema kee nenye be amedzrowo va ɖi anyi vɔ, nyɔnu kple ŋutsuwo zɔ va ɖi anyi, ye wò amee le aƒea me nètsi na ge woa, ele be nàzɔ ɖe míaƒe dekɔ ŋu le ɖoɖoa me, ye nye be ele be nàtrɔ tsi ne nyɔnuwo gbã. Nyɔnue tsia xɔ ge gbã. Fi kae nyɔnua nɔ anyi ɖo? Ele anɔ anyi ɖe miame o, ele anɔ anyi ɖe ɖusi me o, ye tsia xɔ ge gbã. Hafi nàkɔe ɖe ame bubuwo. Yi tsia xɔ ge hafi nàkɔe ɖe ŋutsuwo. Ya. Nenema kee, nenye be e, e, amewo sɔ wonɔ anyi ye fia le wo domea, e, tsamia, fia ƒe tsamia, ye tsia xɔ ge, ye tsia kɔ ge hafi abɔbɔ akɔe ne fia. Efia ŋutɔ be asi do ge ɖa ko axo tsi o, be asi do ge ɖa ko ako tsia le nu me o. Ano han kple amewo. Ano ʋlim kple amewo. Abe le yi ke tafla tse ame aɖewo nɔ kpetesi kɔŋkɔ ʋlim kple ame edua ene. Mele ɖoɖo nu o. Mele ɖoɖo nu o. Ee, mele ɖoɖo nu o. Ele be tsamia nako tsia. Ne eko tsia vɔa, wòbɔbɔ akoe ne tɔgbuia hafi tɔgbuia naxɔ. Aha. Le teƒe aɖewo kura, nenye be tsa mianya ko tsia numakɔ, womegakɔ ge ne tɔgbe o. Le teƒe aɖewo. Aha. Nenema wònɔnae ma. Nenema wònɔnae ma. Ya. Meɖo ŋku edzi kpɔ be meyi fiaɖuƒe le e, Govie ƒe to dzi. Nuɖuɖu yi wokɔ ne mi le ŋu wua, nuɖuɖu yi wokɔ ne ma ye nye tsa miaxɔ. Etɔ ye wòkɔ ɖe ye nya me xɔ. Nenema wòle ema, kple susu be nenye be wode aɖia ɖe nuɖuɖua me ne ma, Ne ya ta nia nakua? naku. Ya, yae zu Yesu Kristo velia. Nenema wònɔ nɔ ema. Yesu Kristo velia. Eye ele be wòatso eɖokui ase vɔe. Ẽ, Kama me sia me te da ya. Vɔ tsorokuia se vɔe. Okay. Numae le míaƒe ʋe kɔnuwo ŋue ma. Ee, emewo nye míaƒe ʋe kɔnuwo. Wòle be míalé wo me ɖe asi. Ee, aɖe míaƒe ʋevinyenyewo afia. Ne mole ma. Azɔ ne míezɔ ɖe ŋgɔa, ee, nyitsɔ ya, eyi míedo go le kpɔlixɔ ya ma, míeƒo nu tso, ee, afikae efiawo le na woƒe subɔsubɔ. Afi kae fiawo le na woƒe subɔsubɔ ye nye nui ŋu míeƒo ŋutsoe le ŋtsɔ? Akpe. Nenye be míebe fia le ɖoƒe gbãtɔ le be míanye amee tutu nye fia. Ne wobe amea nye fia, meɖo fia be ezu dzata alo ezu ekpɔ o. Efiawo subɔsubɔdɔwɔlawo nye amewo subɔ ge wova. Ɖeko le abe le yi ke mía eɖo na Assembly man ene, le yi mía ɖo na MP ene. Me mawoa, menye ɖe wobe ne woɖo kpo ɖe ameawo dzi o, ke boŋ woa, wosubɔ ameawo, wonye dɔtsɔla na ameawo. Eya ta efiawo wonye dɔtsɔla le edua kple dziɖuɖu dome. Wonye dɔtsɔla le dua kple dziɖuɖu dome dɔtsɔla wonye. Nenemae wòle nye ma hã. Eya ta ele be míalé nu ma me ɖe asi. Eye mem efia abe ame ɖeka enea, e, womedzi ame aɖeke fia o. Ɖe wodzi ame hafi woléna eɖoa fiae. Ɖe wodzi ame hafi wo, woléna eɖoa fiae. Aha. Ne le nenema, Ke eme kɔ ƒãa be Jenna le fiahasi le eƒe subɔsubɔ mɔwo dzi. Jenna le si nui wòdi be yeasubɔ ele ye ŋutɔ gbɔ. Nenye be fia be yeasubɔ Kristoa, eke. Ne be yeasubɔ trɔ̃a, eke. Ne be yeasubɔ Mohammeda, eke. Mɔxexe aɖeke meli be, ẽ, efia nui ko wòle be wòasubɔe o. Mɔxexe aɖeke meli o. Nenema o. Nu ma tae míegblɔ be, ẽ, nenye be efia be yeanye Kristotɔa, lee yi ke ye ŋutɔ gbea nɔ gee, ye eƒe agbenɔnɔ naɖi Kristotɔ eke. Ya ŋugbe eƒe ƒetɔ ŋutɔwo hã lae. Lee wòbe yeaɖui ko nenema wòɖu gee. Nenemae. Ya ta susu mae ke le amewo si. Taflatse osɔ ke osɔfo kekeakewo hã susu ma le wo si be efia trɔsubɔlawo nye, yi ke menye nyateƒe o. Nenye be wònye le wobui wònye nya wòle eme nenema ɖe, ke wo hã wo trɔsubɔ mee. Elabe nenye be wova e, be woaɖo e, e, vɔsamlekpui teƒe aɖe, yi ke mafia be woaʋu tsɔtsixɔ ɖe teƒe aɖea, me ka wobiana? Mefia wobiana hafi xɔ teƒea. Ẽ, nu yi nye kɔ na amewo memanɛ kple aɖu o ɖe. Nenye be e, mi kple trɔsubɔlawo kadodo aɖeke mele mia dome o, nu ka te nàva axɔ trɔsubɔlawo ƒe e, woƒe dzikpɔnu? akɔ wò nɔƒe. Eye ne wona teƒeawo vɔ kɔ, evɔ efiawo zu trɔ̃subɔlawo. Ne fia yina ɖe tsɔtsia, ke wokpɔ amewo kpɔm, wo ŋu dem ete, A! Mikpɔ agbe vɛ maɖa ɖe tsɔtsi. Wòhe nye nyateƒe fia. Ɛhɛn. Yema ɖe tsɔtsi. O, gbagbe. Koe ya nye subɔsubɔ wɔwɔ ŋkɔŋkɔŋkɔ. Enye Kristo ƒe nui wɔm wòle ŋutɔŋutɔŋutɔ fia. Elabe susu ma li be trɔ̃subɔlawo wonye. Hmm. Ye ta medzi be ŋma me nakɔ. Meƒo nu tso ŋu nyitsɔe va yi gake medzi be mate gbe ɖe edzi be ee, efia abe amegbetɔ ene dzena le si. Dzena le si be nu yi wòdzi be yeasubɔ, wòasubɔe. Ne be ya asubɔ trɔ ɔ subɔ trɔ. Ne be ya subɔ Kristo ɔ subɔ Kristo. Ne be ya subɔ Moslemi a nye Moslemi, a subɔ Mohamɛd a ɔ subɔ Mohamɛd. Ne mɔ le ma. Le wo kata me a, ame hatsotso etɔ ya wa. Fika wo godo ge le? Ɖevia suetɔ fika wo godo ge le? Ame hatsotso tɔ ya. Tɔɖia, fi ke wo go do ge le. Tɔgbi ne be fi ke wo go do ge le is a general question so Yes, mi me. menya be general question wonye mebia. Eme me kɔ o, biabia me me kɔ o. Dziƒo wo go do ge le. Fi ma fi ɖeko le abe e wova yina ɖe ge. Maɖe ya be to ge ɖe e atui ɖe eho. Maɖe ya be to ge ɖe aŋlɔga. Maɖe to ge ɖe sogakɔƒe. Wo katã aɖe ena woyina go do ge le ge. Wo katã wokpa kple tɔ ma, emɔ ma zɔ lɔ katã. Woƒe taɖodzinu koe nye be yewoaɖo ge. Ta subɔsubɔ etɔ̃ yawo, etrɔ subɔsubɔ, e, Kristo subɔsubɔ, Mohammed subɔsubɔ, subɔsubɔ etɔ̃ yawoa, woƒe taɖodzinu koe nye be yewoaɖo dziaƒo. Ye woame etɔ̃ katã woyina go do ge dziaƒo hafi adze ŋgɔ ʋɔnudɔdrɔ̃. Magblɔ be eya Kristotɔe nye ko ne yetso ko straight yeyi Mawu gbɔ o. Ala kpae meyi go. Eh? Agboa ɖe le afi ma ne na woʋuʋu ge ne wofi na age ɖe me. Yes. Ta ele be mía aɖɔ ŋu ɖo. Anye nui tutu wɔm mí le be mí maganye mɔtrala o. Yes. Nu yawo wɔe be ame geɖe wozu mɔtralawo. Ta ele be mía ɖo mía akplɔ mɔwo da ɖe fli dzi. be womagage le woƒe subɔsubɔ me o. Ame aɖewo li fia woxɔ Kristo, eye woxɔ Kristoa gbeagbe wode tsi ta nɔ yi ko wonye tsɔtsixɔ me. Gbemagbe yi ko wonya tsɔtsixɔ me. Hmm. Evɔ ewu. Ne ta woɖu hã wobe mi miavɛ ke ne ŋkpɔa. Ne dɔme woɖu hã mi miavɛ ke ne ŋkpɔ. Wotoro wo ɖokuiwo gbe sia gbe. Aha. Memawu Aƒetɔ eve subɔlawo nye. Hmm. Ye na be megblɔ ne ɣesia yi tea gbe ɖe edzi be ee, dzimetɔtrɔ menye gbe ɖeka ƒe nya wònye o. Gbe sia gbe ƒe dɔdeasi wònye. Dzimetɔtrɔ gbe sia gbe ƒe dɔdeasi wònye. Yata ɖe míegblɔa be wòme ya, eye Kristotɔe eku, evɔ Kristotɔwo ɖo va ɖi. Oo ya, habɔbɔ neva ɖi ƒe nya wònye. Habɔbɔ neva ɖi yewo nya wònye. Mema ɖeko to ŋkɔ be Kristotɔ, eye wòde tse ta megaɖɔ fɔ tsɔtsixɔ me kpo. Hmm. Alo tsɔtsixɔ mede ŋu ekpa. Alo tsɔtsixɔ ma ele dede dzi gba, gake ele ŋukaka dzi gba. commercial nenema wòle ma ta ele be míaɖɔ ŋu ɖo ale be e- nii ma susu ma ke le mía si ɖe efiawo ŋu be ee efiawo trɔ subɔlawo nya míaɖi ɖa le tame be ee efiawo hã ame ko wonye yi ke wowo hã woƒe dzena li be nui tso woƒe dzi me be yewoasubɔ, woate ŋu asubɔe, eye woasubɔe le dedienɔnɔ me. Nenye be fia be yexɔ Kristo o, Kristo subɔ, gake ga megbekpɔ ma, ke ya e, e, e mawu eve subɔm. Ke nu evee masubɔm wòle. Aha, yi ke nye nu vɔ̃ vɔ̃ɖi. Enye nu vɔ̃ vɔ̃ɖi ŋutɔ. Ii, nenema kee ne woane nye eɖokuiwo yɔm be Kristotɔ, eye Eta ɖuwo ne be miva eke nem kpɔ o menye ŋtɔ yi golo wɔ miawa mi yi ko miava eke ko miava gblɔ nem yia enye ame ɖokui beble enye ame ɖokui beble ele abe aƒetɔ ve subɔm hmm. yi nyitsɔ osɔfoɔ ɖe be e e e ye edzoga ne e nuya ɖe vodu aɖe nu wɔwɔ. Mebe wò sɔfo, ege ebe woƒe aƒe me o be wobe woawò nane vodu nane ye yeko ga be ne wokɔ ewò nu ye. Ye gblɔ be wò sɔfo, ege eyi ne nya de game ko woha woha le eme woha e e e numasubɔ me nele. Ekpɔe woha numasubɔ me le. Yata ne ebe awɔ subɔsubɔ ŋdɔ ebe na wɔ subɔsubɔ ŋdɔ bliboe. na wò subɔsubɔŋdɔ bliboe. Kpɔtsɔtsɔ aɖeke maganɔ ŋuwò o. Nenema wòle ema. Ee. Ta míazɔ ɖe ŋgɔ. Ee, le egbe mea, nu yi ŋu míe ŋku le ge ɖo ye nye ʋudzitsi. Ʋudzitsi. Ʋudzitsi. Eh. Ne míebe ʋu dzi tsia gɔme ɖe. Mesia kpɔ. Mesi kpɔ ao nublanuinya. Evɔ eʋeviwo nenye. Mm. Ekpo nu yewo gblɔ mie la. Eʋeviwo nenye. Ebena nye nui nye ʋu dzi tsi. Ʋu dzi tsi ma ye nye dzɔgbetsi. Ne wodzi ɖevia, tsi gbãtɔ wole nɛa, ye nye ʋudzitsia alo dzɔgbetsi wole nɛ. Yes. Ye nye dzɔgbetsi. Yi ke wole na ne vidi. Yes. Ame geɖewo bu nɛ be, ee, ame aɖewo li koŋ, woawoe lea etsi ne vidi. Woawoe le tsi, lea tsi gbãtɔ ne vidi. Menye nyateƒe o. Menye nyateƒe kura o. Nenye be wodzi via, e, e, e, e, maɖewo bunɛ be ee, nenye be gbɔgbɔ aɖe le amea si hafi wòle tsi ne ɖevia kɔ, gbɔgbɔ ma ege ɖe ɖevia me. Maɖewo be ee, wote ŋu trɔ Ɖevia ƒe dzɔgbe, eƒe gbeƒoƒo menye nyateƒe o. Me aɖeke mate ŋu atrɔ ame aɖe eh, nɔvia ƒe gbeƒoƒo o. Egbeya maƒo vea ya dzi ko nɔgɔ le. Ele abe gbe ma gbe yi ke wòle bomenɔ gbɔ le boƒea, enya yiwo wògblɔ ne bomenɔ le boƒea, woawo dzi ko zɔgo le. Nu mae na be ve nɔviwo wo dzi gbe ɖeka hã wo ame evea wo kuna gbe ɖeka o elabe wo gblɔ nya vovovo ne bo menɔ afi dzo ve ko dzogbe nenye be ve nɔviwo ko dzi gbe ɖeka wo ame evea wo kuna o le gbe ɖeka o ye wo kuna vovovo na ye be wo gblɔ gbeƒoƒo vovovo le wo si ta etsi ma ɖe na le ne ɖevi ma ma te ŋɔ tro ƒe gbeƒoƒo ma te ŋɔ tro ƒe gbeƒoƒo Nui ko míeda dzesi nye be, ẽ, nenye be nyɔnu yi ke mega ebɔ fia o, numewɔwɔ yia dzi nenye be ẽ, ẽ, nyɔnua dzi vi ɖe aƒe me. Ne nyɔnua dzi vi ɖe aƒe mea, yi koe míete ŋu kpɔa numawo. Aha. Ye nye be, ne le kpɔɖeŋ me, aŋgɔmeɖu le nyɔnua ŋu, ye wòdzi vi. Wòdzi vi enema ko ewò tugbedzɛ ɖo, vidzĩsui lɔwo, gake mètso vi o. Ye nède afɔ ʋu ma me, nèzo ʋu ma me. Ɖe nui ashiɖoanyiyi ka va ne wòa aŋɔ meɖu edzɔdzɔ ge ɖe dzi o. Tɔgbui, meɖe kuku eme mekɔ nam o. Ade afɔ ʋua me aleke nenye be wonya ʋunuwo kɔ ƒu etsiaƒugbe loo. Zi geɖe abe nyɔnu aɖe le ku lém yewo evixelawo alo woli abe le yike wònɔna le blema ne wobe mili ŋutsuwo va woli woʋuʋum woʋuʋum woʋuʋum ʋu kpoyi wodzinɛ kple ʋu ne do ne ma eʋu ma yike doa nenye be ama esa veve le ku le yi esa veve le asi ɖo anyi ɣeyiɣiwo me Nenye be wò nyɔnu nèzo ʋu ma me abe ʋua le anyigba ko nèzo eme va yia, dɔléle ma Etsui. etsui. Ok. Etsui. Ewɔ ge be wò hã ne èyi asi ɖo ge anyia, aŋɔ meɖua, edzɔdzɔ ge ɖe dziwò. Ok. Yes. Nenem wòle ma. Gake dzɔgbetsi yi ke wolena ne vidzia kɔ ya ma ɖe yi ke nye e, etsilele ne vidzi kɔ ate ŋu ale tsi ne vidzi ma. Ma ɖe yi ke ate ŋu ate a, eye wodzi ɖevia, eta wòkɔ ɖo anyigba hafi dze ŋe. Nenemae, elabe ɖevi ɖe sia ɖe woadzi kɔa, eŋe dze ge wòle. Ne medze ŋe ɔ, ke ezu lumɔ alo lumɔ lumɔshi. Etso mɔ nyi kɔ, ezu lumɔ alo lumɔshi. Nenye lumɔ ke ŋutsu ema, nenye lumɔshia ke nyɔnue, wo dzi wò tsoe mɔ nyi. Gake ɖevia akpa gãtɔ le míaƒe e, nukpɔkpɔwo nu kɔa, ɖevia ne wodzia, ɖo dzea ŋe. Eye ne edze ŋe nenema hafi wɔ edɔa, etae dona gbã. hafi megbea va kplɔnɛ ɖo. Ale be ye wònye be etae ge ɖe anyigba gbã, eta gaƒoƒo ma mea, mesẽ o. Ele bɔlɔbɔlɔbɔlɔ ta ate ŋu anye ɖe eme. Ye wɔnɛ be meyi ke tutu ale tsi ne ɖevia wòanye ame aɖe yi ke ate ŋu alé tame ate ƒoƒui. Alé ta ne ɖevia. Ŋmɛ na be ɖevia ɖewo wodziɔ woƒe ta le glɔmɔ. Eta glɔmɔ. Maɖewo ƒe ta ele four square. Eta menye tavi o. Ao. Vevietɔ ɖeviwo ko dzi ɖe kɔ dzi. Ee, ɖevia eɖewoa, Dɛn tso mí dzoa, édjidji lɔbɔɔ, abe minibus ene. Nu mae tae wòle be nenye be wodzi vidzĩa maɖe yi ke ate ŋu alé ta ne ɖevia, maɖe yi ke ate ŋu aɖe dzɔgbedema le aɖe dzi alo ŋu me ne ɖevia. Elabe dzɔgbede aɖe le enɔ ŋu me ne ɖevia. Ele be woƒo asi ɖe ɖevia ƒe glatome aɖi. Aha. Maɖe yi ke nye tsilele ne ɖevi to mɔ ma dzia, ye wɔ dɔ. Menye ame wònye woɖona anyi koŋ be meya yi koe léa tsi ne vi. Ao. Alo wobe meya etatɔe, meya e, e, nu yi wòwɔnae ta mele be wòalé tsi ne vi o. Menye nyateƒe o. Menye nyateƒe o. Ame aɖe yi ke ate ŋu alé be ne ɖevia, elabe ne wodzi ɖevia nenema, wolé ta nɛ vɔ, wolé eƒe asiwo awɔ nu yiwo keŋ, ahan. Ɖevi aɖewo wodzina ɖewo ne ne woŋe asi nɛ hafi wòxlɔ̃na ŋɛ. Eɖewo ame aɖewo ɖewo wotaa ɖie hafi wòxlɔ̃na be ŋɛ. Nene me wòle ema. Ahan. Nu ma tae menye ame sia ame koe tsona léa tsi na vi o. Maɖe yewo ke ewɔ dɔ ma wɔ o mao, maɖo yewo ke ete ŋu ewɔ ŋusẽ ma dɔ. Woawoe wɔ dɔ gake menye ame wonye woɖona dana ɖi be meyawo koe nye vidzitsilelawo abe le yi ke ame aɖewo bunɛ ene o. Ele be míade dzesi numa. Eye menye nyateƒe hã be ne nye be amea le tsi ne ɖevia wonye be mema tatɔ wonye wole tsi ne ɖevia kɔ ɖevia zu tatɔ. Nenye be fiafi wònye hã, ne le tsi ne ɖevia ko ɖevia zu fiafitɔ. Menye nyateƒe o. Menye nyateƒe o. Ame aɖe ƒe e, e, egbeƒoƒo mate ŋu atrɔ ame bubu ƒe gbeƒoƒo. Ii, mate ŋu atrɔ ame bubu ƒe gbeƒoƒo. Nenemae nya dzɔgbetsi lele. Ii, wole dzɔgbetsi. Ye me yi ke, ne ma menye tse, ye wòna be eɖi tsi ɖevi ma ŋua eɖi ma tsi ŋu forever ye wɔ ne be ma ɖo no to ŋu va yi koa o ŋutɔ gɔme nane gɔme sege mm. no to ŋu va yi ko o ŋutɔ nane gɔme sege na ya be me gbantɔ etsi gbantɔ wo le nia me de to eɖiwo tsi ŋu eɖiwo tsi ŋu yo gblɔ be dzɔgbeɖi tsi ama ŋu dzɔgbeɖi tsi ama ŋu mm. wo mumu ŋkuu dzɔgbeɖitsiwo ŋu. Nenem wòle ema ta ele be me ya dɔ wɔ gea, ele be wòanya ame yi ke nye ŋu tso edɔ ma wɔwɔ ŋu. Wòanya ale yi ke ne wodzi via ale woléa ta ne ɖevia hafi eta ƒoa ƒu. Elabe ta ne doa, enɔ fɔm ɖe sia ɖe me. Ame aɖewoa, ɖe, e, e, e, ɖewoa, e, vidada mekpɔ bɔbɔ vɔ hafi ɖevia ge o. Ta eva tu ta anyi, eye eta le abe lé yi ke ɖi ba ɖiɖi enɔna ene. Ne ge ne dza nyana kɔ, enye ɖe eme. Okay. Eya ƒoƒo ge ɖi hafi wòase. Ne ta le enema, abe lé mía tɔ le goŋgoŋ ene, ne le enema, leke wòaga hafi adzi? Ah, okay. Ta ɖe wɔ nɔ flexible. Yes. Ado. Ado. Afi wo va lia te. Ne ne do ne ma kɔ eya ƒoƒo ge ɖi. Eya eƒo ɖi ye wɔ ge be wòasẽ. Ta le gɔmedzedzea kɔ ele be wolé ta nɛ. Atia ƒoƒu, atia ƒoƒu, atia ƒoƒu, atia ƒoƒu. Ale be ne wotie ƒoƒu ene ma kɔ ke le ɖoɖo ŋu. Mm. Aha. Me yiwo ke wometie ƒoƒua ŋutɔ ne kpɔm ko mɛ ma ɖeke gblɔ gena o. Eta kene tui. Eta kene tui. Eta me nye ta vi o. Ne yameʋu gbɔna wo be eye yameʋu gbɔna ama mete ŋu kpɔ go. Elabe ne be ne fo mo dzi be akpɔ yameʋua ko yo eŋuya de tso mi dzɔa eto dzi me ne ko. Ke ŋe ko dzi hafi akpɔ yameʋua. Tegenege. Eta game xe ŋdɔ. Nenema wòle ma. Ii, Eyata dzɔgbetsi yi ke wolena ne ɖevia, enye tsi gbãtɔ yi ke wolena ne vidzĩ ŋutetie. Fi yi woke wokpɔ be e, e, ɖɔɖɔɖo aɖewo lea, wowɔnɛ ne ŋutilã hã. Ta ele be míade dzesi nu ma. Akpe. Amewo ƒe tatɔɖo nye headmaster.

three four two three meka ɖe edzi be egbea miesrɔ̃ nuku ɖe eʋu tsi ʋu dzi tsi eʋu dzi tsi ʋu dzi tsi lele nɔvi gbãtɔ le afi wezɔ yo odago ame eh wadi ba le tɔgbi mm. ŋkɔ nye nye gblẽ gɛri be ŋku tsa tsa gbɔvi okay eh mɔɖeku nye bia bia ŋdia be nye eh tɔgbi sɔsɔ fia mi si be ne ame aɖe ku lém ye wòdzi vi ye nyɔnu aɖe ke aŋɔme dudɔ ma le dzi yi wòzu evɔ ma aŋɔ xɔ na dɔ alo ame ke nye vidzi evidzi la edɔ ma gbɔna xɔ ge alo xɔna dɔ ma ke gbeɖeku ma bia be kloli hã le ŋutsuwo goma ekloli tsona ŋutsuwo alo tsina ŋutsuwo

Elabe ènya ƒe akpa ma me si tututu o, ta yi nèbia, ele be nàse eme kɔkɔ. Magblɔm be, Nyɔnu yi ke vi dzim, ye eʋu yi do ŋu wòzu be nyɔnu ma, nenye be e, eƒe asiɖoanyi ɖo enye na tukaɖa nɛ. Ye wòdzi via vɔ, eʋui ke li eʋuia ke kɔ ɖe anyigba. Maɖe yi ke tugbedze wònye o, vidzitsinɔ wònye o, gake metso vi o, ne to ʋua me kple afɔ kɔa, yie hã ne yi asiɖoganyia, aŋɔ meɖu ma, edzɔdzɔ ge ɖe edzi. Menye be me yi ke aŋɔ meɖu na, ne to ʋua me wòatransfɛ aŋɔ meɖua ne vidzĩa da o, menye nenema o. Me nenema o. Ee, nenemae míegblɔm be ee. Ŋutsu medzea vi o, na klolui fu ɖem na ame aɖe, menye viwò nye wòdzi o. Asesẽ ŋutɔ hafi klolui nanɔ dza wobe kloluie tso ʋui. Ne kloluie tso ʋua ma kura hã, enu blibo wònye le eɖokui si. Eyata klolui metsoa amewo wotɔ ʋu me o. Nyɔnuwo ƒe akpa dzia, ame aɖewo ɖewo dzia ʋu ŋutɔ. Ne wòyi vidzĩ ƒea, wodzea ŋu ale gbegbe. Ɛhɛ̃, nenema wòle ema. Ta aklolui, e, etsɔ ame aɖea, eye makloetsike ko awɔ nɛa? Kloetsike ko awɔ na amea, ko vɔ. Mee ɖe wòfia be, ee, ame yi ŋu kloli mele o, ne wòwɔ tsike na ame ma kɔ, ye hã axɔ kloli o. Ao, menye nyateƒe o. Akpe. Ɛɛ, messages aɖewo le afi. Justice Kɔku be, Good morning.

Thank you so much. This is a message. Nɔvi aɖe le afi wòe zɔ. Ago. Ame. Sista Krim le ke míawo le dɔ dzi. Mm. Menyi balẽ tɔgbi. Ok. Ɛ yi ŋu fia me zuɔ. Mm. Teti ne nɔ gbe. Ɖeka na fu ɖe ŋu. Ɛ nye biabia yi ale be tɔgbi na mi nya be nenye be nyɔnu yi ke aŋɔ me ɖu le dzi. E nyɔnu yi ke evia dzi na aŋɔŋɔɖu le edzi ene abe ɖetugbui ɖe fɔ vɔ me anyi hã aŋɔ ŋɔ ma egbɔ ne hã ɖu ge ne yi le eƒe asi ɖɔ nyi ye ye me. Ke me dzi ma bia be ne yi va abe ama aŋɔ me ɖu ni o. Aŋɔ me ɖu na me yi ke via dzi mo sese nene ma o. Asi ɖɔ nya ɖeko va na ma ɖe ke ma sie. Ga ke me yi ke ɖɔ fɔ vɔ me aŋɔ ma ɖu ni ɖe. Wonye bo ɖɔ fɔ me yi ke aŋɔ me ɖu ni me vɔ me ɖee. Ni haɖe aŋɔ mɛ etɔ nɔvɛ nenema hã akpe. Ŋɖo ɖe dzi be ao. Ao. Ne ema be ya transfer aŋɔ mɛ ɖua ne enɔvia ke yi hã ne dzi via ne wògblɔ ne nɔvia wòava to me. Honorable Weasel. Mezɔ, amen. Amen. Menyi ba ne tɔgbu le gbɔ kpli. Lɔtun mm. tɛvɛ le kadzi. Eh, tɔgbu gblɔ be eh, no dzi ɖevia ame yiwo ke nye tsi lele nyuie ɔwe le atsi na ɖevia. Menye wɔwo gblɔ be ame ele kuku adzele si lo aro ɔfɔn fɛ dze ne ɖevia. Gake mekpɔ nane vetɔ teƒe yi ke tafla tse e eyi ke wodzi ɖevi aɖe ya. Ɖevia exɔ ƒe kɔsiɖa eve. Yi ko nyɔnu aɖe va be oo ɖevia dzi kpɔ yi mele tsi ne kpɔ o ebe ya le tsi me. Yi ko va exɔ ɖevia le tsia. Etsia wo le vɔ wotsɔ nu kple ɖevia ke mlɔ nu yi ko. Ɖevia na va anyɔ ko ɖevia ko va ele week mele sɛ nɔ gana alo afa vi hã o ɖevi aƒe tsitsi le ʋu gɛgɛgɛ ka ɖevi woƒe ʋu agbokini zi yike ele via wosɛ nu geɖe le via gake etsi lele wo wa le ne ɖevia ɖevia ƒe ʋu agbokini ne ʋu agbokini tagbe tagbe mɔ ɖa ɖevia va nɔ abnormal ne kpɔ ɖa ma de ɖe nu be ɖe Nuyawo ƒe nuti wo ƒe ɖe menɔ anyi o hã. Abia. Ok, akpe. Akpe. Tɔgbi hafi na ɖo biabia ŋua ma aɖe kuku na wo be nu yi nya gbokinia. Ee. Na azaro nka ko ne la. Agbokinia di kokui no a. Ame aɖe yi ke wodzi gake mewɔ nu ɖe amegbetɔ kasa o.

Ẽ, mage ɖe biabiabia la ƒe nya ŋu eye nye be, ẽ, míe ŋu ƒom tso eŋu dzi tsi le le ŋu. Nenye be wo le tsi ne ɖevi ma do kɔsiɖa blibo va yi. Me aɖewo lia taflatse, woƒe subɔsubɔ, woƒe gbɔgbɔ yi ke le wo mea, ewɔnɛ be wome kpɔ vidzĩ o. Ŋmɛ na be ne wo dzi via, wo ɣlea ɖevia. Woɣla na ɖevia. Menye ame sia amee wodzea vi ko vɛ nɔ ɖevia kpɔm o. Ame aɖewo ata le wo si yi ke wokɔna gblẽa ɖevia domee. Aha. Gake menye be dzɔgbetsiléle ne ɖevia yea wɔe be wòano nenema o. Ke amea eɖo susu bubu ye wòva yi nenem ƒe via kpɔƒe ne kpɔe koa? gbɔgbɔ yake le eshia, ele be gbɔgbɔ na awo dɔ le ɖevia ŋu. Zi geɖe ame yiwo ke nye e fiifii tɔwo, ne zã do wonɔ dzom ɖe atiwo dzi, nɔ dzom ɖe kawo dzia, me mawoa, míaƒe nusɔsrɔ̃ gblɔe na mí be me mawoa, womekpɔ vidzim o. Elabe zi geɖea, ne woli ŋua, wodzɔa sɔ. Ne woyi sɔdzɔƒea, menye amewo kɔ na dzɔ sɔe. Wo mu tsɔ kɔ ba dzɔ sɔe ɖe, amewo dzɔ sɔe. Yɛ ta nenye be wova kpo ɖevia nenema, woa te ŋu ko ɖevia hã.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 Mm. Yo, meɖe kuku afi tɔgbi na dze nufifia gɔma, egblɔ nya ɖe do ŋgɔe, medze ma bia biabia ɖe. Egblɔ be, eh, efia, efia nuwɔwɔ menye, eh, ŋka, subɔsubɔ ŋu wònye o, ke boŋ dekɔnue. Taflatse, tɔgbi megblɔ nya ma o. Eya ta trɔ ge ɖe ɖokuiwò me nyuie ne nàtrɔ yɔ. E, meɖe kuku míaƒe nyaselawo, nenye be ebe yeaɖo to wɔna ya wòaɖe vi na yea, menɔ nya ya gblɔm kokoko be ne be yeaɖo to aɖo toa nyuie. Elabe ame aɖea eyi ɖewo mahi ele bizi ŋdi ya meto ɖom program ye ye wòbui be wò ya ato ɖom ne wògbɔa, ebia ge be nu ka tɔgbi va fia gbã? Ne yi gblɔ ge ni me va gble to tɔgbi ƒe mɔ dzi oa, efu ɖe ge. Susu ma tae me nɔna kuku ɖe ɖe dzi gbe sia gbe be ne be ya ɖo toa, ɖo toa nyuie, ɖo toa nyuie. Yo, nɔvi aɖe le afi. Zero five five zero zero one three four two three. Wezɔ. Ago. Amen. Nkɔ nye nye kɔ kuma lɔ tso ta nye. Nye li kuli o. Meleku medzi be mabia tɔgbi tɔgbi gblɔ nya aɖe ɖea. Mm. Menyi ba ne tɔgbi egblɔ nya aɖe fia be ene nye wòsɔ ƒu ye wòzu be eva xe fe ɖe ɖe ʋedu ɖe alo mi tso kubo ƒe aƒeme. Medzi be mabia be ɖeke nenye be menya o alo woƒe aƒeme. Godogodoa minya be aƒemea nane kokoko nɔna aƒeme ne miafi minɔna xixa me. Mm. Medzi be mabia ke nenye be wovo nanɔ ge le woƒe aƒeme. Ɖewo gbɔ hã nàxe fe aɖe ɖi, ya hã ɖi enye vodada alo menye vodada. Akpe. Abe wo ŋu ka wɔ ge. Ele be míaɖe ŋkɔ ne nu yi tutu wo go le. Le kpɔɖe me wobe wogadzɔm ne woawu agbo ne yeʋe. Ye wò hã nèdzo ga. Ege ɖe eme, ege ɖe gbɔgbɔ ma me. Mi kple wo mieɖo miele katsiatsia mee ma. Nu ma gblɔm mele. Nenye be e, wobe e, ne wodzra aƒe ɖo, ne wodzra aƒe me ɖo, ne wodzo ga, ƒome ga li ne wodzoe, ne zikpui hiã woafli ada ɖe ƒomea me, ƒedoa me kple tɔtɔewo, ne dzoea me, medze agɔ o. Medze agɔ o. Ewɔ abe Kristotɔ ne medze agɔ o. Gake nenye be wo subɔsubɔ nane wɔ ge ye nèdzo ga ɖe subɔsubɔ ƒe nuwɔwɔ ma me koa? E, esubɔ Aƒetɔ ve. Nu ma gblɔm mele ma. Rabbi. Madam Sitɔ. Metɔ. Uh, medɔ go ye menyi bane tɔgbi tɔxɛ akpe uh, tɔgbi ƒe nufiafiawo míekplɔ wo ɖo ale gbegbe ye míevi ɖe hã kpɔm tso me Eyike tɔgbi na dze nya gɔme abe aleke fo nya aɖe ge ɖe eme fia kakali wòhiã be wòako nyaa, wòdze abe ke ɖewobe adaxa tɔgbi be nufiafia vie enea, akpa ma me kokokoe nye hã megale be magblɔ be eyike tɔgbi na dze egbe ƒe nufiafia gɔmea, eko efia yike nyi me ke yike míesrɔ̃ kɔsiɖa va yi kɔ dze gɔmee. Ke. Ke kokokoa, megadidi be magase nane me godoo elabe tɔgbui yi ke Freedom le esi alo Freedom of Worship le esi yi ke nye dziɖuɖu ƒe se. Dziɖuɖu ƒe se kple Biblia ƒe sea, e togbɔ be woako sea ɖo atso Biblia me hãa, mesɔ kple mawusubɔsubɔ ƒe akpa ƒe nuŋɔŋlɔ aɖe o, elabe etsã yi ke Samuel naɖu fi, naɖo fia Saul la, Kristosubɔsubɔ menɔ anyi o, elabe le ɣemaɣi me hã, wogblɔ be Yerusalem ɖeka pɛ ko woasubɔ le. Gake yi ke Kristosubɔsubɔ va dze egɔmea, woƒe aƒea subɔ le afi sia afi. E, Biblia ke gana míenya be nenye be nèzu Kristotɔ kɔ, èzu fiavi le Kristo me. Ɖewomahĩ magadze be nàgaɖu fia le anyigba dzi kokoko. Medi be magblɔ be nenye be èfia nɔ anyi alo mabie tɔgbi to bɔbɔenyenye me be, nenye be zikpuiŋunɔlawo yi ke menye Kristotɔwo akpɔ zikpuia subɔm, ye wova ake ŋu ko be zikpuia be wose vɔ ya le, tɔgbi nɔna teƒe hafi wosana vɔ mawo loo alo tɔgbi menɔna teƒe o. Ne tɔgbi le eteƒe ɖe, ɖe wòfia be ye hã mekpe ɖe zikpuia subɔlawo ŋu alo Kristotɔ tɔgbi mekpe ɖe zikpuia subɔlawo ŋu o mahã to kukuɖeɖe me akpe? Akpe, megakpe ɖe wò biabia enui le ɖoƒe mae nye be, Ẽ, ne ènye Kristotɔ, ele be nànye lee nàzɔ mɔe. Eye ne enye trɔsubɔla nànya le yi ke nàzɔ mɔe. E, nu yi míedea dzesi wònye be zi geɖea, e, míetsɔnɛ be e, efiawo wɔwoe ewɔ e, kɔŋu le zikpui gbɔ. Edɔ ma, zikpuitɔ ƒe dɔdeasie. zikpuitɔ ye wɔ kɔnu ɖesiaɖe. Teƒe aɖewo la, ne wokpɔ be ame tɔxɛ aɖe li yi ke eƒe aɖe dzi bi, yi ke eƒe ŋkuɖonu dzi de to, wotsɔnɛ abe aɖe ŋu ene yi ke wòƒoa ɖe ne zikpuia. Efia is a ceremonial head of the family. Is a ceremonial head. Yeta míede dzesi be eye efia menaa ɖuɖu zikpui o, menaa nuɖuɖu zikpui o. Zikpuitɔ ƒe dɔe ma. Zikpuitɔe wɔ dɔ ma. Yeta ne wo nane wɔm, ɛ, ɛ, ne Kristotɔwo wo azã ɖum, womekpea trɔ̃subɔlawo yina. Wokpea wo yinae. Wokpea wo, wokpea vodusiwo, wode, wodena le tsɔtsi me. Wodena tsɔtsia, woda kɔnu ɖe sia ɖe wɔƒe. Nenema ke ne trɔ̃subɔlawo nane wɔm, ɖe Woava bu be nye hã trɔ̃subɔlae menye, eya tae míegbe na míeyina o ɖo. Vɔ ne èyia, menye subɔsubɔwɔƒee nèyi o. Nu me wòle ma, be yi subɔsubɔwɔƒe o. Ya. Nu ma gblɔm mele be, ee, ele be míanya vovototo yi ke le subɔsubɔ kple dekɔnu dome. Ee, mikpɔe ɖa, eyi Yesu Kristo nɔ zɔzɔm kple eƒe nusrɔ̃lawoa, eva ɖo ɣeyiɣi aɖea, nu kae wòwɔ? Eva nɔ anyi kple trɔ̃subɔlawo, fi ma apostolowo do dziku be leke wòawɔ eye ya ava nɔ anyi kple trɔ̃subɔlawo hã. Eɖo eŋu gblɔ na wo be, Ɖe nenye be yemeva nɔ anyi kple ameawo o, wò ɖeka kple ameawo ɖe, leke yewɔ hafi woase ye gɔme, atrɔ dzi me? Leke yewɔ hafi ame mawo nase ye gɔme, anya be nuyi gblɔm yele, eye woatsi ye yome ahe dzimetrɔ̃lawo? Ye ta ame yiwo ke nɔ gblɔ be ye meya trɔ̃subɔla ye mate ge ɖe eŋu o, meya nui ya le, maɖe woa, wo dadawo nye kple wo fofowo nye hunɔwo kple megasiwo. Wodzi wo tso vidzi vidzi vidzi vidzi hafi wova etsi va xɔ Kristo. Maɖewo va zu osɔfowo. Nu kae wowɔ? Ame aɖewo eye woyi tsɔtsia, osɔfo yi ke le afi ma le kplɔ̃ ta gblɔ na amea be, Ee, dawò adze tɔe. Evɔ yi nègbɔ ko woɖe kpo ɖe dawò dzi. Wobe, A fofowoa, mèkpɔ mɔ ate ɖe fofowò ŋu o. Fofo, evɔ eƒe bokɔ gama, eƒe ŋu nɔ gama ye wòkɔ kpo dziwòe kakaka hafi nèva ɖo level ma. Enye. dadaƒu blibo. Enye dadaƒu blibo. Nenye be nèkɔ ba kɔm ɖe dziwò la be neɖu ŋui, meɖo fia be ège ɖe dziwò la ƒe subɔsubɔ gbɔ. Àte ŋu akpɔ dziwò la dzi, elabe ne mèkpɔ dziwò la dzi o, ŋutete le ŋuwò hafi mète ŋu wò ŋutetedɔ ne dziwò le fiƒode wònye na wò. Te ame yiwo woke gblɔ be, Ẽ, yewo fofoa hunɔ wònye, yewo fofoa nue wònye, hafi yewoa yewova zu wò sɔfo. Ta yewo motete ge ɖe yewo fofo ŋu o. Woda da ƒu wɔm. Nenema ko wòli. Hunɔ ko wònye hafi edzi wò ɖe. Hunɔ ko wònye hafi kpɔ dzi wò kakakaka nède sukuu, de yunivɛsiti ɖe. Me hun nɔ gale wo kɔ kpo dziwe nɔ yi university a. E nɔ university a ɖe, me hun nɔ gale wo kɔ ɖo ɖe o nɔnɔ ɖu ma. E nɔ dogo ko vɔ. E vɔ. Me ga e e e zu bibi. Fofo eva zu bibi. Me nye nya teƒo. Me nye nya teƒo. Ne nye be ne kplo ne ŋu e nui ma ne fofo wo dzi kpɔm. Ye fofo yi na ne wo ƒe le eƒe kpɔ me, eƒe hun kpɔ ŋu, eƒe etrɔ gble me. Ye o be yi o ne yi. Ŋusẽ le asiwò nàgbe be meyi go, elabe mèle, mègale subɔsubɔ ma gbɔ o. Èno subɔsubɔ ma gbɔ le wò ɖevime, gake mègale subɔsubɔ ma gbɔ o ta ŋusẽ le asiwò abe ame ɖeka ene wòdze na li be nàgbe be meyi go. Ɛhɛ. Mee ma ɖo fia be ee, dziwò la le trɔsubɔsubɔ me ta ewɔe nèzu Kristotɔ ta mèdzi kpɔ ge o. Enye dadaƒu. Dadaƒu blibo wònye. Eyi ta ne amewo nu wɔm le efia ŋuwɔɣi, wofia nu wɔm. Womexe mɔ ne efia be megayi fia ŋuwɔƒe o. Ate ŋu ayi fia ŋuwɔƒe. Eyi ayi fia ŋuwɔƒe. Naneke mekui o. Togbɔ be eƒe subɔsubɔ ye nye Kristo ye wòkplɔ ɖo gake lea wo kpe ge be woazã ɖum va akɔ. Nenema ke koe ne wonu ya woma wòyi ge. Gake eƒe asi koe mekɔ nuwɔwɔwo me nɔ ge o. Etɔ. Akpe, 0550013423. Fo Godwin. Sista Queen. Metɔ. Medo agbo kpui. Mm, amen. Ya, me- menyi vanatɔgbi. Yeah.

tɔgbui ƒe nane yi ko gaɖe me ne fia ena dzideƒo ɖo asi me mebie nya mɔ ƒe ɖe ŋtsɔ eɖe me ne manye la me kɔ eɖo yi mɔ gakɔ kpui fia ena be enuwo de kuto me ne la be mewɔna ɖo ŋdi ƒe meno kasem le su be ne magatra fɔ le emɔ ɖo dzi magabia be egblɔ be ehlɔtsi lele alo evi tsi lele ne evi Meɖo ŋku dzi be nye ya ƒe ɖe do gbe le teƒe ɖe eyi ke medo dzese ɖe ko medi ne nye velia ŋutsuvi aɖe be nedo le bɔl ƒoƒe yi wòdo dzese ya nye sista kple nye megaxɔ dzese ya gado ke o. Ni me ni mese le dzese ya ma eɖe funu ta me va bia ŋutsu dzo be mu le tsi ne le ɖevi me nyui ɖo. Ni ya ɖe tɔgbi tɔgbi me dzi me ma bia be ni ya ɖe ni ya ɖe leti leti wòdɔe fi wòfia be etsi le gali gali ke eyi ke wole ne ma ɖe ke nuya nava dzɔ ɖe ya dzi woli ne ma ɖe medzɔ ɖe dzi o medzɔ ma se nuya me ɖe ne wònyo nenema ɖe ne va kpɔ ma ɖe ye wòle tsi eye ne kpɔ nɔnɔme ma le ŋu ne viwo gbãtɔ viwo velia ɖe agate aɖo asi ame ya dzi be megale tsi ne ye viwo hmm. eyi ke wònya gɔme adzɔ akpe gbãe nye be megblẽ wo xo be e, womeɖo ame aɖeke tsilela o. Hmm. Alo womeɖo na ame aɖeke tsilela be ne wodzi vi le aƒea me kɔ ame yi ko tsile ge ni o. Meli nenema o. Maɖe yi ke wokpɔ be ee ŋutete le ŋu wòate ŋu ale tsi ne ɖevia memie. Fie ɖeviwo taglɔ le wɔdzoe. Fie yewo afɔ xatsa le wɔdzoe. aɖɔ mi bli ɖevia ɖewo lia eye wodzia awu le ŋu hafi wodzi gake ma ɖee menye tsi lelɔ mete ŋu awu mawo ɖegeɖa le ɖevia ŋu Hm, anɔ ŋua nɔ bubu dom nɛ awua tsi ŋu na ebe be ma menye tsi lele ne vie o yata ʋu dzi tsi lele anye ŋu sese enye ŋu gã yi ke ame tsitsiwo la ŋku ɖe ŋu ele be ama nanye ŋu ne ama nye eh, awu di alo awu mi Mafia be wodzi kple awu. Ne wotsi ale ma awuea le ɖevia ŋu ele be woaɖi. Kutsa ɖe ge ko ele be mafia be eya ma de dzesi nya be awu le ɖevia ŋu kɔ ele be wòale tsi ne memie be awua nado go le ɖevia ŋu. Eme ma no mi kɔa ɖevia ƒe gbalẽ ma nɔ ge kpɔɔ. Agbe keklẽ. Agbe keklẽ. awɔ vii abe zaidoɖi ene. nenema wòle ma nenema wòle ma ee gake nu yi dzi megbete ɖo nye be wa be ee ame ya le tsi na ame ya etro eƒe e e dzɔgbe gbeƒoƒo etroe menye nyateƒo. Womate ŋu atrɔ gbeƒoƒo na ame aɖeke to tsilele me o. Akpe. Oh, my cuckoo gallo. zero double five double zero one three four two three. Gweso. Yo, maga nyi bana tɔgbia ke. Mm. Rabbi, aro kɔmi bro de ga trɔgbɔ. Mm. Mada kpe na tɔgbi ƒe ŋmɛ ɖe ɖa wo. Mm. Eh, nye ngɔ yim. eh, medzi be magabia tɔgbui gblodzi-gbetsi alo ʋudzitsi lele na ame. Eye wòna míenya be nenye be wote le tsi na amea ɖevia nyuiɔa, ya ɖewo ya ʋeʋe aɖewo nɔna ɖevia ŋu. Mm. Medze mabia be eɖewo nyena dzɔdzɔme loo alo tsilegbe koe ŋma te vana nenye be womele tsi ne ɖevia nyuie o hã. Akpe. Akpe. Le nyateƒe me a, bomenɔ yi ke nye Mawu gã geʋlaya, Mawu sogboli sa, zado ŋlea si ŋlea fɔ, Mawu kiti kata, mewɔ ame aɖeke be ʋeʋẽ nanu ŋu. Mewɔ ame aɖeke be ʋeʋẽ nanɔ ŋu ne tɔ me va yina ko be mm. Yewo tɔ me ŋu va yina ko mm a, mewɔ ame aɖeke nenem o. Gake teƒea ke ɖevia nɔ ʋu dziŋɔ ame asieke hafi doa ya bubue ƒo ɖi. Eya ma ƒo ɖi ale be woale tsi na ɖevia wòade eŋu. Etsia nate ŋu ale be nui mawo nu mawo me wònɔ ƒe nu ya woaɖi ɖa le eŋu bliboe. Eya ta ne wowɔ vi egblẽ nu mawo ɖe eŋu koa, ɖevia etso ʋeʋẽ tso gɔmedzedzeae. Menye nu wònye o, dzɔdzɔmee nɛ o. Etsi ale le gbɔa wòtso. Dzɔgbetsilewo mele nɛ nyuie o. Yewɔe be ʋe ʋe tsim. Kɔe ne va yi koa wo ŋutɔ ya ge be yes ame va yi. Ame va yi. Ame va yi. Fu Godwin. Sisa ke magatrɔ gbɔ medzi va ne tɔgbi tɔxɛ. Mm. Eh, ega de ale me fia be mawu mawu suguli sa mewɔ ma ɖeke be wɔgbɔ gake sigere Ege. Ge le ka dzi. Zero five. Peter Queen. Okay. Peter Queen. Metɔ. Tɔgbinɔ alo ame tsitsiwo ame tsitsiwo nɔ me ɖem be enu hamelu ɖe do be eh, egbɔ tu ɖo ʋena. Vɔ gbɔ nui meʋena o. Enya ya hã ɖe gɔmesese ke le si. Ya. Eh, egbɔtua nyateƒe wònye be gbɔtu ʋena. Gake mee ɖo nye ŋu be ŋutsu ŋutsuwo ƒe na o. Ee, ŋutsu yi ke ekpɔ nui ma gbazivi eve ma yi ke le ŋutsua tea gbazivi eve ma ƒe eye wònye be ɣaɣla ƒo wòlea kokokoa ekpɔ be ne li ʋua fifi aɖe tona ɖe teƒe ma. Ta ne yi tsileƒe me teƒe ma gbɔ kpɔm nyuiɔ Ewɔ ge be, ẽ, ʋeʋẽ tɔxɛ aɖe ŋu ɖo ge. Nu mae wɔe be gbɔ̃tsuwo ʋẽna. Ʋeʋẽ lilili aɖe vana le wo ŋu. Nenema wòle ema. Ke le amegbetɔwo ƒe akpa dzia, ẽ, ne etsi le ema, ele be nànɔ gbaziviwo te tutum nyuie. Ànɔ tsia lém nyuie. Ànɔ tsia lém nyuie ko vɔ. Ema nɔ mea, ne menye ɔ, eɖi ekpa ge ɖe ŋuwò. Ago. Ame. Tɔkɔ kpe la ga trɔ gbɔ. Ebi wɔn ma bia tɔgbi ɖe ɖe. Kuku si aku ne enyi gbani. Ɛɛ nenye be wova dzi ame ɖe kɔdzi. Yo le kɔdzi tsi ne ɖe. Ya hã ɖe wo le tsi ne nyuie aɖo le bɔ gbɔ va aƒeme ne aƒeme nya da dɔ aɖo ame tsitsi na le etsi ke nye tsi wo le na. Aba le ko gblɔ me le ne. Akpe. Akpe. Akpe. Ne wo dzi vi ɖe kɔdzi ya. E, ekɔdzitɔwoa, wolé atsi ne ɖevia adodui. Numawoe wova esrɔ ya tɔ woyɔ be midwives-o. Ta wonye ŋutsu lé wolé atsi ne vie. Afi dzɔgbeɖi metsia ɖevia ŋua wonye. Aha. Negba maɖewo koe ne wobe woyi ta le ƒa o ta womelé ne ɖe ɖoɖo aɖeke ŋu ta Eva ewɔ ɖa trapezium. Hexagon, octagon. Nenema wòle ema. Ta eh, kɔdzitɔwoa, wova esrɔ̃ ŋutsotsi le la kple numo katã ŋu. Eye wode dzesi nya be ee, gaƒoƒo ma me yi ke ɖevia do gbɔna, eƒe ŋusiaŋu le bɔlɔbɔlɔ, eƒu yi ke le la me nɛ hã, ele bɔlɔbɔlɔbɔlɔbɔlɔ. Eyae gbɔna ƒoƒo ge ɖi hafi wòasẽ. Nenema wòle ema. Ta ne ya eƒo ƒom ɖi wòzu be wome asi metsɔ wo kpo gbɔ kaba hafi ya ƒo ɖi o, se wokɔ. Evɔ. Evɔ ezu trapezium. Ese ɖe akɔ ne mi. Ya ka ŋkɔ kɔ kɔ no tsi le mɛ nɛ. Ame bɔgo. Wezɔ. Yo, medo ago. Amen. Esta menyi ba ne tɔgbi. Mm. Eh, me ɖe kuku me va do ŋgɔ va yi ne ma bia biabia ɖe kake menye ɖe me be ma tsia tsitre ɖe tɔgbi ŋu vɔ be mm. ale me ge ɖe me nye me ge ɖe me nyo da mi tso ke me. Akpe nu. Mm. Eh, enu ko me dze ma srɔ̃. Mm. Eh, me dze ma bia be ɖe. Fo nye mi eli kple o. Ya, no fia ɖom ɖe. Mm. Emɔ ka dzi woɖo na fia to? Elabe tɔgbi na menya be kota dzi mawo fa. Kota dzi woto na. ma se me be efia ɖoɖo ɖe. Emɔ ka dzi wɔnɛ to na yi ke be fia ke subo mawo yi ke elabe mía mí se gɔme be ne woɖo fia kɔ fia wowu ʋɔdukɔ ŋua ɖo nɛ. Mm. Hɛn, mía ɖeviwo ne mí nye ma.

Le nyateƒe me, ne ège ɖe Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ, Tawo kpikpi gbãtɔ kple evelia, li woɖo Fia Saul la, ele nyanya, womeɖo Fia Saul le aƒe me o ɖe. Mm. Samuel ɖo kplo e, efia Saul kɔ yi gbedzie hafi va wɔ anointing nɛ le gbedzi hafi kplɔ va aƒee. Susu ma tae ne wofia ɖo ga, wokplɔ fia ya gbedzie ave le tsi nɛ le gbea dzi hafi akplɔ va aƒee. Ta anointing akɔ mee wo hã wole. Nenemae. Ne ame aɖe be ee ne wokplɔ fia yi dzogbe, wova ewɔ vodu nanewo nea, menye nyateƒe o. Menye nyateƒe o. Nyame fia ɖom fia menye gbe o. Yes. Menye nyateƒe o. Womewɔ vodu naneke na susu ma ye le amewo si be ee yewova de fia xɔ fia kɔ. Hafi fia na dogoa woglẽ. Ee, ate ŋu anɔ eme be le teƒe aɖewoa, me yiwo ke subɔsubɔ mie ɖe tame na, nenye be wode fiaxɔ woate ŋu ava nɔ kɔnu me wɔm nɛ. Gake menye kɔnu ma tae wode fiaxɔ ɖo. Menye yiwo ke woava nɔ dzo sam nɛ, woava nɔ bla ame, woava nɔ gla amea, me ya tae wodie xɔ ɖo. Ke boŋ eɖe eyi wodie xɔ kɔ eyi suku. Ele be woage ɖe edzi fiaxoxowo, woage ɖe edzi. Efia ɖo la nage ɖe edzi le yi fiawo zɔnae, agbe yi ke fia nɔna. Ele be fia nanye anyi zikpuia dzi wò fia ɖum ɖo, ƒomee dzi wò fia ɖum ɖo, ele be wòanye nyigba ƒe history alo eƒe dzɔdzɔme ŋuti nya. Ele be fia nanye. Anye wo kple ame yiwo ke ɖe liƒo le anyigba me. lé wo wowɔ hafi va zu afi ma nɔlawo, ele be efia nanye nu katã. Nu ma tae wodea fiaxɔ ɖo be woafia nu ma wui. Menye yi ke woava yi gli woase dzo nɛ, ase dzodzodzodzo nɛ, Awɔ tsilawo. awɔ tsilawo nɛ. Menye ya ta o. Ii, mee nye taɖodziŋɔ o. Mee nye taɖodziŋɔ o. Gake megblɔ be ma le teƒe aɖewoa, woate ŋu awɔ nu ma na wo. Ee, gake amea wo kɔkɔ me fia ɖo mea, ye lɔlɔ ge be no we ne afi wɔ ge ni. Nene mo le ma. Makɔ. Wezɔ. Yo. Manyi ba ne tɔgbi. Mm. Nko ye nye Precious Boko. Okay. Ko ye ncho ticket. Mm. Akpa mere ku tɔgbi glo nyare cho chi le le nu. Be ne so ɖo sro chi ale le. Nyateƒe nyateƒe alasa re nye ŋtɔ. Mekpɔ nane le kɔdzi afi aɖe. Wole tsia ne ɖevia vɔ ɖeko wotutu ŋuti ne ɖevia, ŋu nuwo gale ŋuti ne ɖevia. Ke ema ɖee mahe dzigbe ɖi vɛ. Ye vevelia hãe nye be, ne mí wole tsia ne ɖevia vɔ wokɔ ɖeviawo de asi na mía dzilawoa, ke wogblɔ nu be mugava le ta, mugaku tsi dzodzo ɖo ta ŋu ne ɖevia o. Mogalé ta ne ɖevi o, mogawo naneke ne ɖevi o. Ta ye wɔ be etsi kura wo, mogadi nyɔnu me ne vi o, mogade tsi aʋa me hã ne ŋutsu o. Wo gblɔ nya ma wo yi ta ena be fifia ne akpɔe a, pɔpɔpu va sugbɔ. Pɔpɔpu sugbɔ ale gbegbe elabe ɖe ale yi ke nurse wo gblɔ be mi megako tsi ke ta ŋu o ta, mote li nɛ goɖui le kɔndzia o, hafi ɖe asi ŋu ne mi o.

womegblɔna be woaɖo tsi dzodzo ta ne ɖevia o. Le e magblɔ be scientifically le enusɔsrɔ̃ tso dzɔdzɔme ŋutia e ne ɖevia ƒe hlɔ̃hlɔ̃ metsi gaƒoƒo ma me o yata ne wobe wokɔ tsi dzodzoa kɔ ɖo mea hlɔ̃hlɔ̃ bibim. Hlɔ̃hlɔ̃ bibim. Ye na be wowɔa sedede ma. Gake gbãtɔe wògblɔ be, Ee, wo etutu ŋuti ne ɖevia ko ʋu ŋuga le ŋua. Biblia gblɔ ma me mesiame ke gblɔ be aƒetɔ aƒetɔ ya yi dziƒo fia ƒe me. Nenema ke ma mesiame ke betekeli dom ko yenye wusatɔ. Ee, me mesiame ke betekeli dom yenye wusatɔ. Ate ŋu dzɔ be ee ɖevi ma ke wodzia womele tsi nɛ o. ŋuti ko wotutunɛ. Yelama gblɔ be, Midwife srɔ̃a wo hã nu wovae srɔ̃ nu tso nu ma ŋu ta wo me dɔ wɔm. Hum. Gake ne ebe bokɔ me gbɔ le wo domea, ke ye ma. Ebe bokɔ me gbɔ megbe akpa ɖeke wole afi sia afi. Ee, nenem wòle ma. Ee. Ta, ee, menye tsi dzodzo kokoko nakɔ lé ta ne ɖevi hafi yewo ta nate aƒo ƒoƒo. Menye tsi dzodzo kokoko nakɔ lé ta ne ɖevi hafi yewo ta naƒo ƒoƒo. Elabe gaƒoƒo ma ma, eta le bɔlɔbɔlɔbɔlɔ. Even kura ne wodzi ɖevi ma, wòli ƒu kekekeke. Eɖewo exɔ ƒe hafi eƒe dodome afia eƒe gbɔgbɔ buna. Ne ɖevia le ɖevi me, abe dziŋu ade ma kura hã akpɔe be ne gbɔgbɔ ŋkɔ anɔ kpɔm le yewo dodome afia, enɔ bɔm, bɔm, bɔm, bɔm, bɔm. Na ebe afi ma mexe o. Mexea aɖeke o. Ɣeyiɣi li wògbɔna xexe ge ko wotu. Eye wònye atu wo ne mekɔ o. Gbɔgbɔ megafi ma to ge o. Megakpɔ ge o. Nenema wòle ma. Ta eh, nenye be eh, wotutu, wole tsi ne ɖevia, gake ʋu ŋu gale ŋua, ya medo taflatsi ɖe ta. Bukɔ megbɔe wò dɔ ma. No yi kono vɛ li ni. Miaƒe nyaselawo me tu kaƒo gbɔ nye mega nɔvi aɖe ke xɔ go manɔ studio bi ale be tɔgbi na ƒo nya ta kɔa ke zu egbee ma tɔgbi me ku me li kpli. Akpe. E gba makpe dam ne etoɖolɔ katã. Nenema ke nye biabiabia lɔ me da kpe no tɔxi. Hafi madze wɔnɔ gɔmea, ewɔe be nyemedo gbe na ame tɔxɛ aɖewo o, ta maze mɔ kpukpui ado gbe tɔxɛ na wo. Eye medo gbe na e tɔgbui adzrakpanya adelia, medo gbe nɛ tɔxɛ, aƒiƒewo ƒe fiagã, medo gbe nɛ kple eƒe te, eteviwo katã, etefiawo katã, katã, katã, katã, katã. mamãwo katã gbotadrowo zikpuitɔwo katã medo gbe na wo. Nenema kee medo gbe na avenɔ fiawo katakata, medo gbe na wo, eye meɖo ŋku tɔgbui adzohlo dzi tɔxɛ, meɖo ŋku, e, teŋkpo dzi tɔxɛ, tɔgbui ya, meɖo ŋku dziwo tɔxɛ, meɖo ŋku, e, agbeshia nakpa, meɖo ŋku mia dzi tɔxɛ. Nenema kee nye miaƒe nyɔnufiawo mamã kekeli fia Mama se triakɔ, mama ʋalawi, meɖo ŋku mia dzi tɔxee. Numake mege ɖe xe vi, eye medo gbe na tɔgbui adzakpa, eye medo baba nɛ be egabu evia ɖeka masa le etsɔ me baba, baba mefaa ŋui o, eye maƒa, masa avɔɖite, ya, medo baba ne ƒomea katã, avɔɖite ƒomea katã medo baba no. Nenema kee medo gbe tɔxɛ ne eh mi eh pataku ɖiaku awu yibɔ dzenɔ da aʋadada ne eh tagbawo eye medo gbe ne tagba fiagã eh tɔgbe agbalekpɔ adogo agbalekpɔ medo gbe no tɔxɛ medo gbe ne tagba fiawo kata medo gbe na fianyigba fiawo kata ɖakpa fiawo kata medo gbe nɔ eye medo gbe ne eh. Nye tsɔtsimenɔlawo katã, Foundation of Christ Ministry International medo gbe na wo tɔxɛe, eye medo gbe na Osɔfo Stanley Sowu kple Kumasitakpawo megashi eko kplɔe ɖo, medo gbe na wo, eye medo baba, to mɔ ya dzi do baba na wo, elabe wobu wo nɔvi lɔlɔ̃, Osɔfo Stanley Sowu, ebu nɔvia lɔlɔ̃, nɔvia yi ke dzɔ ɖe yewome zi evelia, Ebu ta anyi tsɔ edo babaa ne ƒome bliboa katã be, Ẽ, woawoe se nya vɔ̃. Ẽ, nenema kee medo gbe ne tɔgbuia dze ŋu. Tɔgbuia dze ŋu le dzodze, medo gbe no tɔxɛ eye medo babaa no, elabe ebu lɔxo vevi ɖeka. Medo babaa no lɔxo alo daawo, daawo, medo gbe babaa no be miawoe dɔ wɔm. Baba mefaa ŋu o lo, gake nenemae dzɔdzɔ magblɔe mla. Be, Ɛɛ, ne míegblɔe nenema koa, ɛɛ, woxɔnɛ dea eme. Medo gbe na mí kakaka. Yi, medo gbe na ŋdɔkutu srɔ̃wo katakatakata. Eyiwo ke egbe ŋui hã, medo gbe na wo. Ɛɛ, gbokpaxlokpa, tɔmelɔwofia, bopa kple viawo do gbe na mi. Me yiwo lɔ̃ hã, me yiwo melɔ̃ o hã, ɛɛ, adui xoxo ta medo gbe na ŋdɔkutu srɔ̃wo katã. Ɛɛ, eyiwo ke egbem, eyiwo ke wo susuem be yewoagbem, kple eyiwo ke be yewoagava ɖem, eyiwo ke gali edzi dom hã, medo gbe na wo katã tɔxi. Amenuveve nenɔ anyi kpli wo. Nenye be, e, medo gbe, eye nye medo gbe na, e, míaƒe emɔtɔlawo be yewo ke na eɖɔ atsyɔ na mí, míaƒe ɖawɔlawo yewo ke ɖɔ atsyɔ na míaƒe nyɔnuwo, nye medo gbe na woa, ke enane ebu le afima. Ta medo gbe na, e, kɔblawo kae kple eƒe dɔsrɔ̃viwo, Egbee nye woƒe dɔmeyigbe. Egbee wodena klas. Eme ka dzi be fifilɛ fia hã wole klas ɖaa? Egbee nye shigbe ta wowɔ Ah, egbee nye etsɔ. shigbe ke tsɔ fi woyi ge. Ok, medo gbe na wo tɔxee. Eye medo gbe na Fusein kple Alhassan kple woƒe dɔsrɔ̃viwo kekem. Nenema kee medo gbe na ɖawɔlawo kekekekem le Tadjeƒu kple eƒe nutowo katã me. Medo gbe na wo. Eye meɖo ŋku, eh, Lebenin, Sista Lebenin. yi ke le Asia to nye aɖawɔla medo gbe na wo katã. E ve nɔviwo ke le e Blue Store medo gbe na wo eye ve nɔviwo ke le gbɔwòa medo gbe na wo kekekeŋ eye medo gbe na hadzi ɖe meɖu atsa mi o medo gbe na wo kekekeŋ miawoe le dɔ dzi nenye be e eŋu mexlẽ afi o lo ne Yesu meva zi eveliaɔ Ke nyi tsɔ fiɖa gbea mia ga do go akpe. Akpe mie da kpe be eɖo to ale be akpe yi nane tɔgbi agbe ve ayuim ha ma xɔ dome tsɔtsɔ kpi ale ya vɔ megbea mia trɔ ʋu gbea.